बौआ छी रे रामखेला दही ता बौआ रे हाँ कथी कहै छी के हमरा तोर गाय नहीं सुता देबी भरि ता बुझली ने नींद पड़ै छियै आ बाउ रे एकदम आबै छौ तऽ गरम गद कर गेलो कतऽ चलि गेलो दुश्मन कथी कहै छी घरोमे रहै छी तऽ एते पसीना जाइ छ हाँ हेरो तोरा एक रती बजे मुँह में शरम छौ रे छौ विचार है छौ एक रती बाप के जे दुश्मन कहै छी एक रती मन में विचार करे छी हम बाप में की छिए हैं जो की कहबो तोरा समझाबैत समझाबैत पागल भए जेबै हम दुनू परान लेकिन तोरा नहि बुद्धि खूब तो दिमाग हेतौ दुश्मन के दुश्मन नहि कहबै तऽ कथी बा- केहनो बाप अछि गा ए दुनिया संसारमे एहि समाजमे हमरे टा बाप छै आओर के बाप छै। इएह टा बेटा जन्मेना छै आ आ कि हमही टा छियै ओकर बेटा आओर छै दुनिया संसारमे तोरा ने हेतै दुनिया संसारमे सुख करैत हेतै कोइ ओहि बुढ़बा बाप क्या कह आ माय कह क्या कह सुख छै हम तऽ साक्षात नरकमे रहै छी तू अच्छे तऽ लाइन रहै छौ या जाके लाइन काटि दै छौ हमरा साथ होइ छौ

गौरे एही ले तोरा सोर पारलियो जे कते दिन बाप पर जीबही बाप बूढ़ भए गेलो आब आब बाप नहि सकै छै लोकके राज काज करै लए बूढ़मे जे लोकके जतौ टाट बान्है लए बन्हन दै लए लोकके कोदारि पाड़ै लए तऽ इज्जत पर पड़तौ कि नहि पड़तौ लोग लाज लगेतौ कि नहि लगेतौ हम नहि जानै छियै हमरा बुद्धि ज्ञान नहि छै हमर बाप बुढ़ गेल छै ओकर बोलिए हमरा केना ने केना लगै छै एको दे लगमे कहै छै बौआ रहैया बेटा रहैया तैया एको दे बोलबै छै क्या जब भी आबै छै आरो आठले बात बजै छै तै तऽ हमरा तामा चढ़ैत रहै छै हम काम करऽ लगबै ओकरा कोन जरूरी छै काम करै हम बुझै नहि छियै हमर बाप काम करेबै हम अपना बैठ कऽ रहबै हमरा ओ सोहेबे नहि करै छै आ नहि ओकरा हम सोहै छी बात से छै बात के बात एटा मोच के मार छै बर जानि कऽ तऽ बाप बुझै छै एहने छै हैं? बाप तोहर जी मुँह नहि पाबै छौ तब तोहर बाप तोरा नहि कहै छै नहि तऽ बेटा सन चीजके कहूँ बाप ओना करतै ओ गमै छै हमर बेटा नहि करतै ताहि दुआरे तोहर बापके भीतरीमे एको रत्ती अथी नहि छौ भरोस नहि छौ जे हमर बेटा राजकाज करतै की कहबो हम तोरा बेटा छी कते हम समझेबो लेकिन हमर समझला तू मानही तब ना एमे प्यार से जे हमरा कहि देते ने मलार कए कऽ तऽ फाइन कम गाछ पर चढ़ि जेबै के दू बजे मलेशिया कतार सऊदी दुनियामे कोनो कमी छै के कतौ कमा लेबै हम लेकिन प्यार हमहूँ चाहै छी हमरो बाप प्यार करे मलार करे प्रेम से कहे हमरो हमरा नहि छै से अंता गेल एको दाबि नहि लरम से बजै छै जेना हर बहुत कते ब्लड प्रेशर छै दुनियाके ब्लड प्रेशर ओकरे छै ने बुढ़बे के बूढ़ भेल जाइ छै कुछ दिन बाद जेतै मुतनीमे पहिना धुआँ उठैत रहतै आ बोली झड़बे ने करै छै ओ मालिक लस गया रामचंद्र सेठ लस हाँ ओकरे रामचंद्रे सेठ लसन काम करऽ पड़तौ ने पैसा सधबऽ पड़तै ने रौ जेबै क्या देबै तू टेंशन नहि तऽ तेहन लोग छै कते धनहार छै बाप जे बाप रे बाप तोरा मनमे जे रहबे ने बेटा अखनी केहन मोबाइल लए कानै छी तरसै छी एतने टाके मोबाइल कहै छी माँगे फोन कर छै हमरो आत्मा झरैत रहै छै लेकिन ओकरा लए जे तू काम करऽ जेबही बेटा मनमे ढुकि जेबही ने तऽ हेते टाके मोबाइल देतै ताहि दिना तू देखिए दुनियाके हम नहि चाहबै

समझा कऽ कहलियै बौआ का, मानतै तऽ आन कोइ चीज नहि मानतै कोइ से चंदन होतै ओकरा दया नहि छै सब किछु करतै ई बुढ़बे के चिकित्सा दै छै